Kevarzh d'an holl, digemer mat e Kervreizh. Setu Yann-Ber Tillan ha Joël Page evit ur gaozeadenn diwar-benn ar revelenn, perak ket. Hag pelec'h emañ ho chupenn-velen ?
Diwisket eo diganin. Emañ war an azezenn. Me zo o paouez distreiñ. Me zo o paouez distreiñ deus avenue Kléber. N'eo ket ar muiañ-berr, avenue Kléber. Evit poent ?
Ya,
Kerbêr. hag eo 'm eus klasket tostaat ouzh ouzh leur-gêr leur-gêr ar sterenn met diwallet mat eo hañ. Me 'm eus kavet Bretoned ha deus c'hoant da vezañ da vont da ve- da zont da vezañ Brezhoned gant gwenn-ha-du ha tout ur bern bannieloù Bannieloù an Emsav am eus gwelet. Se zo un arzhont vat. Hag am eus lavaret dezho mat e vefe mont betek an Elise evit aloubiñ an Elise evel m'eo bet graet gant La Bastille e mil seizh kant nav ha pevar-ugent. Mat. met n'eo ket deut n'eo ket deut ar prantad c'hoazh. Ha koulskoude, da'm soñj, e vefe nemet an dra-se efedus evit cheñch un dra bennak kwa. Da lavaret eo a zo ober un taol-stad evit cheñch Republik, ur c'hwec'hvet Republik. Ur c'hwec'hvet republik, ur republik federal frañsez hag o kemmañ ar republik, o skarzhañ da get ar republik jakobin, e vefe tu d'em zisammañ deus an dle, deus an det an dle kwa. Hag setu ar gudenn e Frañs ez eus daou vil pemp kant pe daou vil seizh kant miliard. Euro a zle abaoe mil mil nav c'hant tri ha trizek ha pevar-ugent ha tri-ugent, trizek ha tri-ugent p'eo bet paseet lezenn lezenn Pompidou Giscard Rothschild hag eo deuet da vezañ Rothschild perc'henn war ar Banque de France Hag ar stad pa ra amprestoù arc'hant bremañ n'eo ket mui evit mont evel da vare de Gaulle eo da pemp kant pe pemp pe c'hwec'h a dregont. Neuze setu Macron ar gudenn gantañ. gant evel m'eo bet gant ar re all, a zo lakaat ar renkad etre amañ hag ar bobl da baeañ ar buzhad amañ, da baeañ an interestoù kwa. Met n'int ket muiadu an dud hañ evit peogwir evit paeañ evel-se peogwir n'o deus ket mui arc'hant kwa. Diaesoc'h-diaesañ ha da'm soñj istor ar strieoù lavaroñ n'eo nemet un digarez. An dakenn an dakenn strieoù a zo a zo re kwa hag o fourrañ an tan e Frañs a-bezh. Pezh zo un dra vat. evit echuiñ da vat gant ar Stad jakobin hag broadelaat broadelaat ar Banque de France avantal evel-se e c'hellomp e c'hellfemp pe e c'hellimp loc'hañ en-dro adal-man kwa gant Republik Federal Frañsez a-enep d'ar Stad jakobin emañ peogwir e vez bepred da lavaret la Republik, la Republik, pe peseurt Republik. N'eus ket nemet un eorizor skouer a republik er bed a-bezh a vez fae ar Republik jakobin. Mat. c'hellfe bezañ la République fédérale française ur skouer evel a lavaran bepred un eoriz, un uhelskouer evit Europa a-bezh, da lavarout eo ur republik europat, ur republik kevreadel kevreadelour europat, Republik federal europat amañ evit dieubiñ holl rannvroioù holl bobloù Europa, da lavarout eo penaos gant gant demokrasi direkt emañ Gwerinveliezh eeun, Gwerinveliezh eeun hag pennaenn ar subsidiarité, da lavarout eo e vefe ar boblañs o tivizout O tivizout da vat, pezh a zo mat eviti adal kumun adal adal ar gumun betek ar galloud ar gouarnamant federal o tremen dre ar kanton, dre ar rannvro ha tout quoi hag an tailhoù a vefe peiet a vefe o paeañ Ma lakaomp tregont-dregont evit ar galloud kreiz kevredello ha tout ar peurrest o chom er rannvro quoi, tregont-tri evit ar kanton hag tregont-tri evit ar rannvro ha tregont-tri evit an Europa quoi. Se zo an dazont hag se vefe dispac'het avat hag ar re a zo jiletennoù melen. Ar c'hellfe mat bezañ deroù an dispac'h, an dispac'h hon eus ezhomm hein evit mont pelloc'h en istor. An istor n'eo ket echu hein, mont a ra war-raok hag evit sevel penaos impalaeriezh europat amañ, ar riez europat, gwir riez. a zo riez ar rannvroioù ha n'eo ket riez departamantoù evel evel m'en doa graet Napoleon. Hag n'eo ket souezhus e vije bet taget taget an Arc'h de Triomphe amañ, an Arc'h a zo arouez ar Republik jakobin. Penaos Republik vras an departamantoù savet gant Napoleon hag en doa savet kant, tregont pe kant, tregont, nav departamant en Europa, daout eo broadelouriezh o vezañ o vezañ koeñvet betek Europa a-bezh. Se n'eo ket ur yezh urzh, se zo broadelouriezh fall kwa, ur c'haloubi trevadenniñ a vroioù all. Ha setu pezh am eus da lavarout war ar jiletennoù melen, rak ar jiletennoù melen a zo liv an heol ganto hag an heol o sevel. An heol o sevel en Europa kwa, en Europa nevez. Hag se zo un arouez vat evit emdreiñ war-zu ar reter. Rak an heol a sav er reter hag a gouezh er c'hornôg. hañ echu gant ar bed kornôgel yuzev kristen amañ marc'hadour, kevalaour. Se zo kevalaouriezh o tistrujañ ar bed a-bezh, o tistrujañ pep tra a zo bev war an douar. Ya met n'emaint ket ar re-se o tiskellat evit tennañ o splet. Deus kevalaouriezh int ivez.
Met pezh a reont an abeg o deus ha n'eo ket pouezus ez eo an disoc'h a gont. Ma c'hellont bezañ un nerzh evit echuiñ gant ar saviad a zo bremañ, se zo Yael, hag an disoc'h eo a gont. Ya, met ma vefe ar vuzugenn er frouezhenn e teuio pezh-ell outi, ouzh ar frouezhenn. Ya, ya, met ret e vo diwall da se. Setu.
Arabat adober en-dro an evel-tra evel-just. Evel-just. Met ar pep pozusañ zo echuiñ gant ar galloud kevalaour a zo bremañ, galloud, galloud ar bankoù, a zo holl veli an arc'hant hag ar bankoù o tistrujañ ar bed a-bezh hag an douar a-bezh ha pep tra a zo bev war an douar. Neuze ret eo ober un armerzh nevez, un armerzh ekolo hag evit bastañ da ezhommoù da ezhommoù pobloù Europa. Hag ar bed a-bezh evel-just peogwir ar bed a vez zo troet penaos war-zu Europa evit kaout ur skouer, evit gouzout petra o deus d'ober ar pobloù all ivez, en Afrika, er reter pellañ, e Suamerika ha tout. Ha se a c'hellfe kregiñ gant dispac'h, dispac'h ar jiletennoù melen. Me, me se zo va soñj, met... Marteze, evel-just, gant gouelioù Nedeleg amañ e vo moarvat echu gant emsavadeg ar jinetennoù menel. met e... Setu, gant ma vo traoù da zebriñ. ez adkrogo, ez adkrogo e miz Meurzh pe e miz Ebrel, pa vo brav an amzer. rak ar reizhiad ne cheñcho ket. Ha neuze hevelep kudennoù a savo en-dro er mizvezioù hag er bloavezioù o tont. Neuze e vo emsavadegoù en-dro hein. Ya, ma pezh zo grevus-kenañ eo breinet ivez soñj an dud spered an dud gant kevalaouriezh. Neuze kevalaouriezh a vrein pep tra, an diavez hag an diabarzh. Petra soñj dit Joel?
Me soñj ez eo gwir pezh a lârez. Pe so penaos me'm eus klevet ar paotr deus ar c'huletenn ar c'huletennoù melen ha deus lavaret, ben arru penaos d'ar pemzek deus ar wezh hein n'on ket evit paeañ traoù, n'on ket mui evit dribilh. Setu pezh am eus klevet anezhañ lavaret. Hein mes dav eo din penaos mont da Da c'houlenn penaos un tammig bara pe un tammig patatez ne zo ket petra evit tebriñ un tammig mont da welet penaos les restos du coeur pe le secours catholique tout setu pezh 'm eus klevet ar paotr o lavaret. Gwir eo, un tammig, evel-just, met evel-just, memes kevel ivez, bet oa tud ivez penaos a zo penaos a zo desket propik ivez, penaos a zo enjeinier pe e-touez penaos ar felitennoù melen, ez eo enjeinier setu ar re-se n'int ket paour-razh, evel ar re all, ha memes tra,

Pitou pezh 'm eus klevet n'ouzon ket hag eñ e gwir pe n'eo ket. Moarvat moarvat moarvat n'eo ket pell diouzh ar wirionez. Daou vilion bemdez. Mat, n'eo ket trawalc'h. Met setu n'eus n'eus kas ket da penaos euh penaos trompañ penaos ar fisk. Hein? Mat, perak n'ouzon ket. Tammig jalouz e oa e e welet paotred 'vel penaos footballerien, penaos a c'hounez tost daou vilion eo bep miz. Ya, met peogwir e vale an arc'hant evel dramm. Ya, evel-just. Setu memes tra. Hag eñ e vo cheñchet an traoù a-grenn, a-benn fin ar bloaz, n'eo ket sur. Bet vo penaos daou stourmer c'hoazh, penaos er bloavezhioù da zont. Aze a penn-ar-pryd oa rezo un dra bennak met me vo krouet matreze benn-ar-fin a-hed ar bloavezhioù vo krouet penaos an Europ. Setu pezh a glask an dud, pezh an dud a zo e penn an traoù. Matreze matreze vo ket met ma vez krouet En Europ, bo ket mui Bro-Frañs ni pas Bro-Almagn, Bro-Holland pe Bro-Belgik, aes tout. Ar re-se vo de penaos de peseurt-peseurt an dra de raison, vel da skouer penaos la Saint-Ange pe le Berry pe traoù 'giz-se. Bo ket mui plezidant eus ar Frañs. Hein, setu tout tout an dra-se, hein, penaos vo penaos ma Bro-Frañs amañ vo matrese Bretagne, hein, Breizh, Euskara, Bro-Okitania, Bro-Katalonia, tout va, bet vo penaos vel bar Stadoù-Unanet ha gouverner quoi, tamm ebet partout e-giz. Bro-Almagn memestra, hein, bro

Penaos an RDA a zo bet a zo bet diskaret e-ser ur sizhunvezh hañ hag
penaos Unaniezh Soviedel heñvel
ur bloavezh da c'houde echu echu tout
evel a lavaren ar pezh zo gwir ar re re binvidik-mor er galloud o ren er reziad Frañs a-vremañ a zo klask lakaat da baeañ ar re vihan, ar renkad etre penaos evit an ded an dre o deus graet int o-unan a-us
mat. ma vefe patrom Renault pe pe reoù all anezhe ar velev hein, int o deus a zo kiriek. Le Sondre a zo o lazhañ an dud amañ evit gwir ez eus tud a zo en em lazhañ war ar maez. Peizanted ha tout a zo rivinet a zo labourat
penaos pevar-ugent eurvezh

En Europa a-bezh ha d'ar rannvroioù divizout pep tra a sell outo en diabarzh. Ha d'ar galloud kevreadel divizout pezh a sell ouzh an diavez. An arme, ar moneiz,
politikerezh an estrenioù ha tout. P'emañ bet graet er Stadoù-Unanet. Setu ya, setu. Mat, ret eo ret eo kemer skouer war ar pezh a vale mat, n'eo ket war pezh a falle fall. Ya, malheureusement...
Ar Suis, ar skouer a zo ur skouer a-zoare. Ar Suis zo un empire bihan, ur riez bihan. Ya, me chom a ra ar gudenn a dro spered. Peogwir tro, tro spered ar Suised n'eo ket tamm ebet an hevelep hini hag tro spered ar C'hallaoued, da skouer. Setu pezh a lavaran, ret eo mont war skouer anezho. E penaos cheñch un dro spered? Ah bah, se zo ser ur remziad, se zo sevenadurel, se zo an deskadurezh, se zo an mediaoù a zo labourat evit se. Mais pas la varez sevenadurel et, et zonjez marteze er brederouriez? Eh ben juste. e pep e pep e prederouriezh, er yezh, ha tout hag ar mediaoù a zo o cheñch spered an dud, o deus cheñchet spered an dud e-serr tregont vloaz bennak amañ. E vo pa vimp pa vo ar mediaoù dindan hor galloud dibuni ba e cheñcho ivez e-serr ugent pe tregont vloaz. se zo eo bet diskouezet dimp e oa aes-kenañ cheñch stuzegezh sevenadur spered an dud e-ser ur remziad pe daou remziad mat ha graet vo ha war an tu kontrol setu tout. Peseurt skouer a c'hellomp sellout outi? An dud zo en em amerikanekaat amañ e Frañs hag en Europa. Mat, ar c'hallaoueg zo amerikanekaet, amañ ne vez ket mui lavaret un aeroport, e vez lavaret un airport, tu wel? Hag penaos penaos ar paotr kadr en deus graet ur master a rae jogging war ar parking evit bezañ mat er marketing hag evit e timing hag e c'hoarvez e Frañs hag en Europa a-bezh pezh zo c'hoarvezet e Breizh en em c'hallekaat evit mont da vezañ Bretagne ha Brezhoned da vezañ Bretoned dindan levezon ar stuzegezh eus Pariz. Ma, bremañ e c'hoarvez an hevelep tra e Pariz dindan levezon stuzegezh New York. Hañ, mat, se zo an istor a zo leun a skouerioù evel-se. Mat. Ha kejet ho peus ouzh jiletennoù melen hag a ouie un tammig brezhoneg ? E-touez ar re a zouge ur gwenn-ha-du.
Ya, ya, e avenue Kléber, ya. Ha mat, se oa un nebeud, un nebeud gerioù a zeue diouto e, e brezhoneg, ya. N'eo ket bet, n'eus ket bet tu da, da zerc'hel gant hor gaozeadenn, met... Ya, n'eus ket bet, ez ket ma penaos, mennozhioù uhel evel-just.

Ar Stad Breizh hañ a zo deuet da vezañ ar Stad c'hall. Setu perak eo deuet da vezañ ar gevredigezh e Breizh, ur gevredigezh c'hall gant Bretoned anvet Oui. Bretagne. Ya. Mat. Ba e- evel m'eo c'hoarvezet euh, diouzh un tu, e c'hoarvezo war un tu all. E teuio Bretagne da vezañ Breizh pa vo ar Stad Breizh ha n'eo ket mui, gall, Frañs, setet out marteze ?
Met an istor zo hir hein !
A-wechoù e c'hell mont buanoc'h eget gwechall all met an istor zo hir. Met ar jiletennoù melen amañ a zo o kregiñ gant an istor, o vountañ an istor war-raok. Dispac'het e c'hellfe bezañ, n'eo ket c'hoazh. Ket c'hoazh. Evit an ampoent ez eo emsavel kwa, n'eo ket gwir dispac'h. Ah emsavadegezh zoken. Met er c'hefennont hein. Ha forzh penaos e teuio da vezañ. Peogwir ar reizhiad ne cheñcho ket. Ne cheñcho ket a-raok nebeut mizvezioù neuze dont a raio en-dro.

e bouzout an den hein, memestra eo ya. Hag ur ger diwezhañ evit klozañ an abadenn, Joel ? Hag ivez klozañ an abadenn e vez pezh a lâran-me penaos dav eo penaos kaout pasianted un tammig arabat nemenerviñ e-giz-se e-doug an deiz.
Ya, te zo un den fur.
Mat-tre. Ben, pezh a lavaran, me, o bennoz d'ar re o deus torret hor ben, hor bern traoù, eo bet, euh, eo bet euh, ar Macron war gil, war, o kila. Mais à moi, eo bet war gil avat. Ben, david gortoz penaos ben dilun. Eñ sañset hennezh penaos Macron a lavaro un dra bennak. Setu pezh 'm eus klevet, n'ouzon ket hag eomp. Ba forzh penaos, deiz pe zeiz e vo un tammig rediet da gomz ar paotr hein. Zo memes tra e penn ar stad hein. Mat, evit an ampoent eo doareñ sourr-mue, eo bouzar ha mut. Ne glev mui netra ha ne lavar mui netra. Hennezh zo boujaf evel ur sod.
N'anavez ket ar pik d'ar bran. E Marrakech, da sinañ penaos un emglev evit uh, degemer uh, tout an embroidi e Frañs. Un zo a-du evit chanch, chanch ar boblañs amañ e, e Frañs.

pa n'heller ket cheñch ar bobl emañ e vez cheñchet poblañs kwa, mat. Met se se zo hollveliñ oa hollveliouriezh. Un doare hollveliour eo d'ober an traoù diktatouriezh rak se a sell ouzh ar bobl hag e rankfe bezañ divizet an embro- degemer embroidi e divizet gant ur referendum. Hañ, mat setu. N'eo ket un den eveltañ en deus da da zivizout evit an holl degemer milionoù a dud pe get. Hañ, se zo … Mat, ret eo cheñch Republik. C'hwec'hvet Republik, ar Republik Federal Frañsez. Hag emrenerezh d'an holl rannvroioù. Ar rannvroioù a zo barrek da c'houzout petra a zo mat evito pe get. N'eo ket d'ar Macron amañ eus an Elysée pe eus Marrakech.
setu klozadur a-zoare, sell war-ziant dazont.

Ha pep tra zo fall evit ar Bretagne proviñsel zo mat evit Breizh broadel, en Europa. Elese
En Europa a-bezh, betek... N'out ket a-du?
Betek, n'on ket, betek la Chine. N'out ket a-du? A-du on, ya, ya. Ah, mat, Rechañs evidout, en da...

Evel-just zo deut dezhi memes tra, daoust dezhi. Ur wezh m'em eus klevet er bloavezioù dek ha tri-ugent peogwir e komzen brezhoneg gant pouez-mouezh Pariz, e veze lavaret din